Tameidiau o ymchwil tar gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching.
Helo a chroeso. Sioned Dafydd dwi a dwi'n uwch darlithydd yma ar y cwrs târ cynradd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. A croeso i tameidiau o ymchwil târ. Ac yn y gyfres, yr nesaf yn y gyfres, ydy Nia Davies, um, un o'n myfyrwyr târ cynradd ni, sy'n mynd i drafod uh, i ail aseiniad hi, ble roedd hi'n ffocysu yn benodol ar llafaredd. Felly diolch Nia am ddod i gael sgwrs dy fi heddiw yma. Um, nid i esbonio pam nes di benderfynu ffocysu'n benodol ar llefaredd? Ie, yeah, nes i uh, ddewis edrych ar llefaredd um, oherwydd oedd yn rhywbeth nath godi mewn um, darlith prifysgol yn gyntaf A rhaid i fi gyfadde, um, o'n i ddim yn gwybod dim am lefaredd. Dwi ddim yn meddwl bod fi hyd yn oed yn ymwybodol o'r term. Um, felly oedd e'n rhywbeth nath um, enyn diddordeb yn syth. Oedd dyfu diddordeb ffyn y mas mwy amdano fe. Um, mae fe'n un o'r pethau yna chi'n meddwl am, um, yn Saesneg maen nhw'n gweud gift of the gab. A um, na beth o'n i'n meddwl o llefaredd, bod e'n rhywbeth cynhenid, a bod e'n rhywbeth bod dim modd i ddysgu, a beth oedd pwrpas i ddysgu fe. Felly oedd yna lot o gwestiynau gyda fi, a dyna paham o'n i'n meddwl, wel, oce, okay, mae hwn yn rhywbeth dwi ddim yn gwybod lot amdano, um, a felly penderfynu mynd i wneud mwy o ymchwil wedyn.
Felly, Nia, nes di sefydlu Bethy, felly beth yw llafaredd? o ddarllen y llenyddiaeth? Do, um, dyna'r uh, dasg gyntaf uh, mewn gwirionedd, oedd, oedd trio ffynu mas beth yn gwmwys felly, oedd llyfaredd y term yma, o doeddwn i ddim yn ymwybodol ohono, um, a darganfod bod e'n derm gafodd ei fathu yn wreiddiol nôl yn y 1960au, a gweld bod e yn, yn derm um, oedd yn, yn llinyn bwysig iawn yn rhan o llythrenedd, ond yn llinyn, falle oedd yn cael ei anwybyddu ar y pryd, um, bod na bwyslais mawr ar um, ysgrifennu a darllen, ond bod llyfaredd, sef y sgiliau o siarad a gwrando, falle ddim yn cael y statws um, oedden nhw'n heiddi falle ar y pryd. Felly, ie, yeah, darganfod beth oedd llyfaredd a'i bwysigrwydd e a pam fod e'n bwysig i efelychu llefaredd um, o fewn yn addysgu yn hunan wedyn. A, a nes ti gael amser i ystyried felly beth yw rôl llefaredd o safbwynt, ti'n modd, uh, dibenion y curriculum i Gymru, ond falle hefyd beth yw rôl llefaredd o ran datblygiad dysgu plant? Do, yn bendant o um, edrych ar y, ar y llenyddiaeth a darllen. Un o'r Pethe, um, un o'r papurau mwyaf allweddol fi'n credu oedd um, rhywbeth gath ei gyhoeddi um, gan Mannion a Mercer, sef Odyssey Across the Welsh Curriculum. A hwn yn un o'r uh, pethau cyntaf e, nes i droi ati er mwyn darganfod um, beth oedd buddion, beth oedd um, pam bod e'n bwysig. Um, a wedyn, yn y papur yma, darganfod o ran um, yr agwedd o ddwyieithrwydd, pa mor bwysig oedd um, hybu sgiliau llyfaredd. Ac yn sgil y pandemig hefyd, um, fi'n credu oedd na ystadegau oedd yn dangos bod rhyw 60 y cant o, o ddysgwyr oedd yn 5 mlynedd oed yn dod o deuluoedd um, oedd yn siarad Saesneg fel prif iaith yr aelwyd. Um, ac felly, ie, yeah, ystyried falle bod y dysgwyr yma ddim yn cael y cyfle i ymarfer eu sgiliau llyfaredd nhw um, yn ystod y pandemig, a felly y pwysigrwydd hynny. Um, oedd yr agwedd hefyd o degwch, rwy'n meddwl, um, edrych ar gwaith um, Robin Alexander yn, yn hynod o ddiddorol yn yr agwedd yma, um, a ansawdd profiad plant o gaffael iaith. ac o ymarfer iaith yn gallu newid yn rhyfeddol um, gan ddibynnu ar eu statws um, cymdeithasol economeg nhw a bod um, falle dysgwyr o statws economeg gymdeithasol uwch yn, yn gwybod i fyny at rhyw 600 gair yn fwy na blant um, o, o gymdeithoedd difreintedig. Felly fawr allweddol bwysig oedd e o ran tegwch, o ran y, y, y Gymraeg hefyd. Um, oedd e'n hynod o ddiddorol hefyd darllen um, am pwer llyfaredd i hybu lles. Chi'n gwybod, um, oedd gwaith gan um, Fiona Pienaar, ond hefyd um, gwaith gan um, y consortiwm, gan consortiwm Canol Barth y De. Yeah. Um, lot o bwysau gyda nhw yn sgil y pandemig yn enwedig o ran um, sut mae llefaredd yn gallu hybu lles. Chimod, mae, mae, mae lot o sôn ynglyn â'r ffaith mor bwysig mae ei siarad am eich meddyliau. Wel, hybu plant i allu mynegu eu teimladau ac i wrando ar bobl eraill hefyd. Felly bydd hwn i, i, i iechyd yn bwysig iawn. Oedd, oedd yna un um, pryder mawr oedd gyda fi. Um, Achos o'n i'n meddwl am llefaredd a, a, a gwersi hybu llefaredd. Fel rhywbeth um, falle oedd yn siwtio'n well i blant fwy allblyg, cymdeithasgar. Ac oedd e'n poen i fi o ran um, yn ddiddordeb i mewn plant mwy tawel a swyl. Felly oedd hwn yn rhywbeth o'n i ddim yn siŵr ohono, a o'n i'n oedd yn bach o deal breaker i fod yn onest, a dyna pam oedd hwn yn agwedd eisiau ar ôl hefyd i weld odi hwn yn ddull sydd yn siwt o plant mwy tawel. Felly oedd yna lot o bethau uh, o'n i'n gallu ffindo mas o ran y bydd um, hybu llyfaredd, um, ond hefyd o'n i moyn edrych yn ddyfnach i, i sut oedd hynna'n gweithio ar lawr y dosbarth yeah. hefyd. Mae hwnna'n ddiddorol achos um, ti'n sôn am y consortia lleol fyna. Um, wrth gwrs mae Llafared yn un o'i blaenoriaethau nhw, dyn nhw am yr llais 21, mae Voice 21 yn, yn ymgyrch fawr. A hefyd, dwi'n ymwybodol bod um, hyrwyddo geirfa hefyd yn ffocws iddyn nhw yn dilyn y pandemig. Mod, um, Wi'n deall bod ti wedi cael rhywfaint o hyfforddiant pan oedd ti yn yr ysgol ar yr pethau yma. Sut mae hynny wedi dylanwadu ar dy ymarfer di? Do, wel oedd hwnna'n un o'r pethau o'r ddarlith brifysgol le nes i glywed am llefarydd am y tro cynta. A wedyn nath e godi mewn diwrnod um, hyfforddiant mewn swydd gyda'r ysgol arweiniol. Felly oedd hwn yn rili yn yn dangos i fi um, pa mor gyfredol oedd, oedd y pwnc yma a, a sut gallu fe gefnogi plant yn y sefyllfa nawr sydd yn digwydd nawr yn sgil y pandemig. Um, a ie, yeah, sut, chymod, beth oedd, oedd, um, oedd, oedd cyfle i wneud oedd edrych ar y drysorfa yma um, sydd yn efelychu gwaith Voice 21, sef um, le chi'n rhoi llyfaredd yn ganolog i'r cwricwlwm. Felly dwi e ddim dim ond yn rhywbeth sydd yn, yn cefnogi um, caffael iaith Um, ond mae e'n rhywbeth uh, o ran yr ochr archwiliadol, y dialogic teaching yma, um, sydd yn gallu um, cael ei drosglwyddo ar draws y cwricwlwm. Dwi e ddim jyst yn rhywbeth ych chi'n chi meddwl am yn nhermau iaith, ond mae'r siarad archwiliadol yma um, yn cefnogi datblygu uh, geirfa ar draws y meisydd profiad a dysgu hefyd. Um, a'r, a'r holl um, adnoddau sydd i gael hefyd o ran helpu uh, plant, um, o ran uh, creu gweithgareddau um, sydd yn hybu llyfaredd. Uh, felly oedd jyst cael cyfle i ddefnyddio hwn ar lawr y dosbarth ac i edrych ac i ymchwilio ar raddfa fechan falle ond i weld beth oedd y effaith hyn ar ar ddatblygiad plant. Um, wrth gwrs, gan feddwl o'n i yn mynd nôl mewn i'r dosbarth ar, ddiwrno, ar ddiwedd yr ail cyfnod clo. Um, felly, ie, yeah, oedd e'n e um, amserol iawn, dwi'n meddwl. Ie. Yeah. Felly, mae'n ddiddorol bod ti wedi sôn fyna ynglyn â'r ffaith bod llafaredd yn hollol greiddiol ac yn ganolog i'r dysgu. Um, A ti'n ti atgyfnerthu'r holl syniad yn diwedd bod llythrennedd yn gyffredinol i fod yn rhywbeth traws gwrygolaidd. Dwi e ddim yn gysylltiedig gyda dysgu ieithoedd, llythrennedd yn benodol, ond y syniad traws gwrygolaidd mae a'r syniad bod y cwricwlwm yn rhywbeth cyfannol, ond falle bod llafaredd yn y canol. Ie, yeah, yn bendant ar um, y ddelwedd enwog yna, um, unrhyw un sydd yn edrych ar llefaredd. Ond y ddelwedd yma o, darll o ddarllen ac ysgrifennu yn arnofio ar fôr o, o siarad. Yeah. A mae hwn yn dangos pa mor ganolog mae fe yeah. i, i gweddill y cwricwlwm hefyd. Yeah. Felly, wyt ti nawr yn gwybod sut mae hyrwyddo'r diwylliant yma ble mae siarad yn ganolog yn dy ddosbarth di? Wyt ti'n teimlo fwy hyderus nawr i allu wneud hyn? Ie, yn bendant.
Dwi'n meddwl, oedd e'n rhywbeth o'n i... sydd wedi datblygu, achos i ddechrau, o'n i ddim yn siŵr am hyn. O'n i... o'n i... o'n i'n meddwl o yym bod angen llawer o hyder ar blant ac yn y blaen. O'n i'n meddwl falle bod e'n siwtio rhai personoliaethau yn well nag eraill. Yym, ond erbyn hyn, a o weld, taw nid jyst rhoi cyfleoedd i blant i siarad, ond bod ni'n gallu dysgu'r sgiliau yma yn benodol. Um, a bod hwnna yn helpu'r plant tawel a swyl. Maen nhw'n arfogi nhw i fedru gymryd ran. Um, a felly, ydw yn benna ac o fe'n ati wedyn i drealu rhai o'r gweithgareddau yma um, a'r dulliau yma yn y dosbarth a gweld yr effaith um, ar y plant yn ystod yr wythnosau yn dilyn dod nôl ar ôl y cyfnod clo. A, a jyst gweld, a hefyd gweld, um, fel oeddech chi'n gweud, um, nid, nid yn unig um, um, yr effaith oedd e'n cael ar ei sgiliau llefaredd nhw, ond hefyd um, y knock on oedd bod e'n cael effaith ar ei ysgrifennu nhw. Yeah. A hwnna ddim yn rhywbeth o'n i'n disgwyl gweld mor, mor fian ond oedd e'n un o'r, falle bod e'n quick win, cam bach, yeah. ond ych chi'n gallu gweld y potensial, dwi'n yeah. meddwl. A n- nes di weld hynny yn y tymor byr, mm. ynddo fe? Felly, tymod, meddwl am potensial hynny y tymor hirach. Ie, ie, ie, ie, yn bendant. Felly, ydy hwn yn cyd-fynd gyda dathroniaeth di ynglyn â dysgu ag addysgu? Ydy hyn nawr wedi, tymod, gwedd newid mewn ffordd, falle dathroniaeth gyffredinol di tuag at uh, proffesiwn a'r, ar llawr y dosbarth? Ydy, yn bendant, fi'n meddwl, um, O ran y Gymreictod, yym, a ma' hwnna yn ganolog yym i'n athroniaeth i, yym, o- jyst o ran yr yy hy- hybu y Cymreictod, y sgilie 'na o siarad iaith, ac wrth gwrs pa mor bwysig ma' hwnna yn y byd gwaith, faint o werth ma' cyflogwyr yn roi ar y gallu i siarad. Yym. A wedyn yym o ran y tegwch hefyd, Yym, edrych ar blant swil, tawel, edrych falle ar blant difreintiedig hefyd, ond bod hwn i gyd yn ffordd o gefnogi nhw, o arfogi nhw hefyd. Yym, mae dinasyddiaeth hefyd, fi'n meddwl yn rhywbeth, dwi'n dod o gefndir darlledu lle mae ma yna werth ar gyfathrebu, mae ma, yn, yn, ma yna ddeallusrwydd o um, pa mor bwysig mae e, Ond os ych chi'n meddwl am roi'r cyfle yna i blant i, um, i lunio barn, i fedru siarad dros ei hunain, i fedru siarad lan dros bobl eraill sydd â ddim llais, ond i roi llais i bobl ifanc. Um, a jyst, dwi'n meddwl bod hwnna mor bwysig, a dde ddim yn rhywbeth o'n i wedi ystyried bydde yn cefnogi yn athroniaeth i, ond mae yn. Um, Felly, ydy yn holl bwysig, a'r a'r agwedd o o les hefyd, o siarad, o o bwysigrwydd fedru siarad, yr effaith mae hwnna'n cael ar les blant hefyd. Felly, ie. Ac yn ddiddorol ni o, o glywed ti'n siarad, ti'n ti adlais mewn gwirionedd o'r pedwar diben y cwricwlwm yn dod drwodd yn gryf i fi. A nid yn unig dy athroniaeth bersonol di, ond falle dyheadau mwy cenedlaethol hefyd, ti'n modd, yr pethau eraill allanol yna sy'n gyrru yn athroniaeth ni a'n ymarfer ni hefyd bod na ddylanwad, tmod, mae polisi llywodraethol hefyd yn cyd-fynd gyda'r weledigaeth yma. Ydy. Diolch yn fawr Nia, diolch eh, am dy amser di heddiw yma a pob hwyl i ti ar dy yrfa um, a um, fi'n siŵr bydd hi'n ddiddorol gweld, tmod, falle papur ymchwil yn y dyfodol yn edrych ar effaith hir dymor hyrwyddo llafaredd